Rwan mae hi yn tynnu at faint ydy 6 munud i 6 a gobeithio'ch bod chi wedi gorffan eich swper erbyn hyn neu heb i ddechrau eto oherwydd da ni'n mynd i drafod bita pryfid. Uh, ffeidiwch a dweud eich bod chi'n mwynhau ambell blue bottle yn barod hefo'ch Bombay Gin, na, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod dros 400,000 o bunnau wedi wario ers 2017 ar gynllun ymchwil sy'n edrych ar bryfed fel ffynhonnell fwyd, ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu'r gwariant gan ddweud y byddai buddsoddi mewn ffermio lleol yn darparu cymorth sydd wir ei angen i'r sector amaethyddol fel mab da dyddiau yma. Beth am drafod bwyta pryfed ymhellach efo Lisa Fern sy'n berchenog Ysgol Goginio a'r Shed Goffi yng Nghaerfyrddin, prawn da Lisa? Prawn da.
Be di'r farn, syniad da i gael ffynhonnell gwahanol o fwyd fel hyn? Wel mae e, ydy, ond yym, ma'... fi'n gallu gweld falle na fydd e'n cael ei dderbyn yn yn yn sydyn iawn yn falle yn ysgolion yr ardal. er falle bod bach yn wow factor, pwy a ŵyr. Yym, ma' 'na ma' 'na sawl peth i feddwl am fan hyn. Ma' isie fwy o fwyd arnon ni. M- ni'n myn' ni'n myn' i wynebu y man lle 'yn ni yn brin o fwyd, nid yn Sir Gyfyrddin, nid yng Nghymru, falle nid ym Mhryden, ond yn fyd eang, a ma' hwnna yn myn' i fod yn broblem. Ac felly beth 'yn ni'n trial wneud yw, yw darganfod ffynhonnell o, o brotein sy'n mynd i allu bwydo yr, yr pobl yma. Um, er gweud ni, yn gyfyrddin, dwi'n meddwl byddwn ni byth yn bryn o fwyd, a byth yn bryn o wair, um, ac yn y blaen. Ond, chymod, mae yna, mae, mae rhaid wneud y gwaith ymchwil mae yn rhywle rhywbryd yn dod e. Mm.
Ac Mae locustiaid a sioncod gwair ac ati yn llawn protein a minerelau. Mae'n siŵr mai yn y meddwl mae hyn, na os â chi byth yn meddwl am fita locustiaid ydwn i, ond darllen, chimod, mater o feddwl a mater o dderbyn ydi o, be da chi di arfer efo i, ydi? O, yn bendant. Yn rhai yy ardalodd o'r byd, maen nhw'n bwyta'r pryfed yma yn barod. Yy, mae jyst yn rhywbeth sy'n hollol wahanol i ni yng Nghymru. Um, ond hefyd, fi'n fi credu yn y pen draw, chimod, mae yna ma, ma pobl, mae ma athletwyr yn cymryd y protein powders yma yn barod yn dyn nhw, a chi'n gallu cael protein o bus ac yn y blaen. Fi'n credu y dyfodol fydd, byddwn ni yn darganfod ac yn defnyddio y protein sydd gael yn y pryfed yma, ond bydd e ddim yn y ffordd i ni'n disgwyl. Byddwn ni ddim yn cael yr, yr, yr burgers pryfed, byddwn ni ddim yn cael uh, pryfed ar chips ac yn y blaen. Beth byddwn ni'n gwneud yw defnyddio y protein sydd yn y pryfed i greu rhyw fater, rhyw gompawnd falle bydd yn cael ei ddefnyddio mewn bwydydd. Yn yr un ffordd, da ni'n defnyddio pethau nawr, falle oedd yn anghyffredin ddeg i gemlynedd yn ôl, fel um, y cwr yn lle y cig. Mae'r llitreuwyr yn bwyta darnau o, o, o corn sy'n edrych fel ciwiar, ond nid ciwiar yw e, a mae yna sawl peth tebyg. Um, mae jyst yn rhywbeth sy'n anghyffredin ac yn od i ni ar hyn o bryd. Mm. Ond eto mi allai glywed ambell ffermwr draw yn Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Tywi'n gweiddi ar y radio yn dweud mae o'n mynd i effeithio ar yn diwydiant ni a'n gallu ni i gynnyrchu bwyd a gwneud elw. Dwi ddim yn meddwl bydd e yn y pen draw i fod yn hollol onest, ond uh, falle mae e, mae e yn broblem falle bod arian, uh, uh, bod arian yn cael ei wario nawr yn darganfod ac yn ymchwilio mewn i'r protein pryfed yma, amser falle galle'r arian cael ei fuddsoddi yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru. Ond mae hwnna fi'n teimlo yn, falle yn ddadl chymod gwahanol. A hefyd y ddadl falle dylen ni fod yn defnyddio um, bwyd lleol yn yr ysgolion. Fi'n cytuno'n llwyr, ond to Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn drysru y, y, y ddadl yma. Y, y peth yw, byddwn ni yn, yn moyn mwy o brotein, bydd rhaid darganfod uh, ffynhonnell arall o brotein i fwydo phawb, um, a fi'n credu falle bydd ni sawl flwyddyn i ffwrdd. Mm. Mi fydd mi fysa yna angen andros o lot o locustiaid i wneud un byrgyr fyd fydda ddim? Bydde wir. A, a, a mae rhai gweud, fi wedi bod yn darllen ynglyn â'r bug fam ers i lawr yn, yn Nhŷ Ddewi, a maen nhw yn dweud, er bod gyda nhw'r 85 fi'n credu o hectare, um, dyn nhw ddim yn tyfu locustiaid lawr na. Gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud. A, uh, ddim eisiau cadw draw o, o Sir Benfro o achos yr, yr locust yma. Efallai bydd y, y jokes, there's a fly in my soup, yn dod i ben ar ôl hyn gan y bydd yna bryfyd i fod yn y cawl. Yn bendant. A mae'n swno i fi fel petai ti ddim yn, yn mynd i, i fita unrhyw uh, burger pryfed yn glo iawn chwaith. na, dwi'n yn meddwl, na ddim henol, ia, ella gyma'i rhyw gawl bi yn ham, efallai de, pwy a ŵyr? Ie, yeah, wir. Um, ond on mae, chymod, fi'n credu fydd e yn, byddwn ni yn ei ddefnyddio fe'n y dyfodol, ond nid yn y ffordd falle i ni'n dychmygu nawr. A fi'n credu hefyd, mae, mae rhaid, mae'r llefydd mae sy'n yn gwneud y gwaith ymchwil yn cael tipyn mwy o sylw wrth gwrs. Trw, ma, ma, fi'n credu bod na fwyty gyda nhw neu caffi gyda nhw lle maen nhw yn, yn gweini y, yr, yr locustiaid a'r gwahanol pryfed yn gwahanol, mewn gwahanol ffyrdd sy'n go amlwg. A oedd e'n ffasiynol iawn rhyw dwy tair mlynedd yn ôl i gael lollipops gyda rhyw bryfed yno fe a hwb chi'n llifol, chi'n darganfod yr, yr, yr peth erchill yma ti fewn yn ymfarn ni. Ond, chyma, mae'n codi anwybyddiaeth yn diwedd, mae'n codi sylw, mae'n rhoi, mae'n cael ni'n siarad a, a maen nhw'n bendant wedi llwyddo i wneud ni. A chael sgwrs ddiddorol i orffen yr wythnos yma ar y Post Prynhawn efo Lisa Fern. Diolch yn fawr Lisa. Croeso, pan wythnos da i ti. Ia, a ti ta. A dyna ni gan y tîm am heddiw. Gobeithio cael cwmni chi bore fori rhwng 8 a 9 dros fechgwast ac ar y marc pob hwyl. Ar Radio Digidol, BBC Sounds, Seinydd clyfar ac ar FM.
Dyma bbc Radio Cymru. Am chwech